Alright. Asomdwoe nka wo sɛ wagye berɛ a wotie me anadwo yi. Uh, Mɛsrɛ sɛ wobɔ dwumadie nso a na wɔlike wahyɛ page no na ama obi nso so anya bi a ɛyɛ dɛ atie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma dwumadie no a yɛdie no atumi aduru akyi na akɔ nkan. Efisɛ daa ne daa ɛyɛ a na mpanyin ka sɛ, ɛɛ mo kyidɔm no na ɛboa ma dwumadi no a yɛreyɛ no tu mpɔn. Efisɛ aboa no ɔbɛyɛ kɛse a, ɛyɛ a na egyina ne ɛɛ yɛka no sɛ ne ntakra. Efisɛ mo a moyɛ ntakra no, sɛ mo a moyɛ kyidɔm a, dwumadi no a yɛredi no, ɛntumi mmoa mma nkunimdie nyɛ dɛ mma mmaeɛ. Nti yɛbɛsrɛ sɛ, sɛ wobɔ dwumadie no so a, like, share page no na ma obi nso nte yɛn nka na kyerɛ w'adwene firi sɛ ɛyɛ adwenkyerɛ dwumadie na yɛda yi yɛredie. Na ɔman kyekyerɛ no sɛdeɛ daa yɛka no, sɛ ɛbɛyɛ yie a ɛyɛ a na ɛyɛ adwenkyerɛ. Yɛnka sɛ yɛbɛgyae abɔ nipa baako so. Sɛ wɔka sɛ wogya bɔ nipa baako so a, ɛbɛwie aseɛ no, ɛbɛyɛ nkuguo na yɛbɛdie. Nti ɛsiane sɛ yɛn nso yɛmpɛ sɛ yɛbɛdi nkuguo wɔ abrabɔ no mu nti no, ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ yɛn adwene na yɛkyerɛ adwene no a, yɛma no nya asomdwoeɛ adwenkyerɛ na ɛnkɔba sɛ ɛyɛ sakasakayɛ na yɛpɛ. Daabi. Anya asomdwoe sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa ama dwumadie no a yɛdie no nkunimdie ayɛ dɛn aba de ama yɛn. Sɛ sɛdeɛ ɛda yɛ a na meka no, sɛ wote ɔman mu a ɛyɛ a menyɛ sɛ memfa ho. Abrabɔ no a yɛbɔ no, hwɛ hu sɛ wobɔ wo deɛ no na wodwen sɛ ɔman nso so bɛkɔ yie. Efisɛ ɔman no ankɔ yiye a, w'abrabɔ yɛ abrabɔ hunu. Sɛ ɔman no, sɛ asomdwoe nni mu a, w'abrabɔ no a wobɔ no, mfaso biara nni so. Nka mɛka akyerɛ sɛ nka gyae na dwene ɔman no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no tu mpɔn. Sɛ ɔman no gyina a, ɛna wogyina. Nkwa wɔ hɔ no, ɛyɛ da a, ɛyɛ a na mpanyimfoɔ ka sɛ taa no yɛ dɛ, ɛka bi hwɛ. Nti mɛsrɛ sɛ yɛbɛgyae suban sɛ memfa ho memfa ho no. Sɛ ɛkaa sɛ yɛmfa ho yɛmfa ho a, nka yɛ dwuma yɛte sɛ nka yɛntumi nni. Ɛmma obi ntumi nyɛ dɛ nnya bi ntie. Nti yɛbɛgyae memfa ho no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛ asɛm mabunu, ɛbɛboa yɛ ama yɛatumi anya fapem wɔ ɔman yi mu. Ɛfiri sɛ sɛ mmabu annya fapem a, ɔman no bɛhwe ase. ɔman biara nni hɔ a sɛ mmabunu anya fapem a ɔman no ɛtumi gyina. Nti hyɛ ne nsoma me saa. Na yɛmmoa na yɛmpɛ fapem wɔ ɔman no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no nkyekyereɛ no ɛbɛtumi ayɛ dɛn agyina yie de ama yɛn. Ɛna yɛba bɛdi nkɔmmɔ na yɛn nkɔmmɔdi a yɛba bɛdi no sɛ asefem awerɛho ɛya sɛ nnɛ adehyeɛ reda ne nkoa ama nkoa aba abɛdane adehyeɛ. Sɛ wohu sɛ saa nneɛma bi sɛ ɛresi a, na biribi akasa akyerɛ wo ama biribi akasa akyerɛ wo sɛ yɛni daakye. Sɛ yɛtena ase ne yɛatena ase sɛ yɛa ne ayɛ nhwɛhaa a, na sɛ yɛni daakye. Sɛ mpanyin si okuo mu yɛ na ɛkyerɛ wɔyi bɔne a yɛbɛyi wɔ. Nokwasɛm, sɛ yɛtwa ti na wɔrekasa ho a, yɛbɛtwa wɔ yi bɔne a wɔmpɛ. Nti mɛsrɛ, momma yɛnnyae komm yɛ no na yɛnkasa mma yɛ ho. Yɛntumi nsɔ ne bra ne ne yɛnkasa mma yɛ ho. Firi sɛ ɛnnɛ, adehyeɛ adane nkoa, na nkoa nso aba abɛdane adehyeɛ. Ɛ, ɛ, ɛnsi. Ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ possible saa. And. Wonhu bi, agye sɛ Abibiman mu, agye sɛ Ghana. Yɛbɛhu sɛ adehyeɛ redane nkoa ne nkoa bɛdane adehyeɛ. Nokwasɛm, sɛ Ɔbɔadeɛ akyɛ yɛn agyapadeɛ, wakyɛ yɛn agyapadeɛ a ɛsom bo a sɛ anka yɛhwɛ agyapadeɛ no so yie a, ɛbɛboa na apagya ɔman no de ɔman no ayɛ dɛn, agyina hɔ. Ɛsiane sɛ sɛ bio, nimdeɛ a yɛnni mu nti no, panyin soso so na ɛkaa sɛ, sɛ ebi nni mu a, ebi kyerɛ ma no yɛ yie. Te sɛ menim na wonnim a, wobɛkyerɛ na yɛatumi ayɛ dɛn, de atu mpɔn. Enti sɛ menim a, yɛnkyerɛ me. Yɛnnim, yɛnnim ho nimdeɛ. Ɔbɔadeɛ akyɛ yadeɛ no. Bɛ yɛnnim ho nimdeɛ no, yɛnnim aka deɛ no. Bɛn mfasoɔ a ɛbɛma adeɛ a Nyankopɔn de akyɛ yɛn no so bɛba mfasoɔ de ama ɔman no? Yɛmma wɔn a wɔn nim ho nimdeɛ ɛmɛkyerɛ yɛ kwan no. Ɛnnɛ, wɔn baeɛ a, bra bɛgya me no, wɔsan me ho. wɔn mmra mmegya yɛn no, wohu sɛ wɔn nsa ayɛ ho. Ɛnnɛ, wɔse wɔn na kuro no yɛ wɔn dea. Ɛsiane sɛ ɛyɛ a na mpanin ka asɛm sɛ, etuo no sɛ ɛbɛto no ato yie na akum aboa a, ɛhia akyigyinafoɔ. Sɛ tuo bɛto na ato akum aboa a, agye sɛ ɛnya kyigyinafoɔ bɔ ne kyidɔm. Na ɛyɛ nokwasɛm nso, wɔbɛnya kyidɔm. Wɔabɔ wɔn kyidɔm ama wɔn certificate sɛ wɔmfa mma mmɛdi yɛn so. sɛ yɛte ɔman mu na agudeɛ a yɛwɔ no, obi fi ne kuro ɛtumi bɛtena wɔ faahodie so sɛ asase a yɛwɔ asase a wɔte soɔ no ɔtumi bɛboro wɔ ho. Ɛbaa ne sɛi. Ɛbaa ne sɛi. Nti na asase a yɛn agyapadeɛ wɔ soɔ, te sɛ yɛnim ho nimdeɛ na mo reba abɛkyerɛ yɛn, mo reba abɛtu no ama yɛanya so mfasoɔ no bi a, ɛyɛ borɔ. Ɛyɛ borɔ. Yɛn bɔne a yɛyɛeɛ ne sɛ yɛwɔ agyapadeɛ na yɛama wɔn kwan sɛ wɔmmra yɛn man yi mu na wɔmmɛtu ɔman no agyapadeɛ. Na mpo yɛnya biribi kakra a yɛde de akɔdwɛ. Ɛnnɛ adane borɔ. Mmaabɔ na wɔboeɛ. Ɛsiane sɛ yɛama wɔn kyidɔm no, wɔnnim baabi a wɔfirie. Sɛdeɛ daa yɛka no, bisɛ deɛ ɔsum ne fidie no, wɔn nnim baabi a wɔde ne kuntunu yɛ dɛn pem. Wɔn nnim baabi a wɔn kuntunu no yɛ dɛn pem. Firi sɛ ɛpem pem kɔpem mpanyinfoɔ anim. Enti sɛ wone no kɔnya a, wone mpanyinfoɔ anya. Na hwɛ ɔman no a yɛte mu no, wosɛe ne hwan? Wosɛe ne hwan sɛ wone panyin bi bɛnya? Wosɛe no hwan sɛ wo ne panyin benya? Nti sɛ wo ne China ni koko nya wo ne panyin anya. Wɔma yɛn ani nna hɔ na yɛnhwɛ no yie ɛfiri sɛ sɛ adehyeɛ ɛyɛ mmabunu ɛrebɛdane nkoa ama nkoa aba abɛdane adehyeɛ a yɛnhwɛ hu sɛ ɛko kɛseɛ da yɛn anim ɛko kɛseɛ a ɛne awieɛ ɛda yɛn anim na sɛ yɛnsi ano ɛnnɛ a yɛntumi nsi ano no da ase. Ebetumi ada ase efiri sɛ wɔadi nkan abedi yɛn so pɛn wɔ abere a na nyansa ne nimdeɛ nnya mmaeɛ. Wɔadi nkan aba abedi yɛn so pɛn. Ɛnnɛ yɛse yɛade yɛn ho. Yɛade yɛn ho mpo no, yɛsan wɔ nkoasom mu. Mese yɛade yɛn ho mpo no, ɛnnɛ yɛsan wɔ nkoasom mu. Gye tom ma me. Sɛ wopɛ o wompɛ o, mese yɛade yɛn ho nso yɛsan wɔ nkoasom mu. Ɛfiri sɛ yɛade yɛn ho na sɛ ɔman no agudeɛ ne adeɛ a yɛwɔ no yɛntumi ntumi mfa agudeɛ no yɛnhunu processes yɛbɛfa so ama agudeɛ no so aba mfasoɔ de ama ɔman no na sɛ still a yɛkɔ kɔfa amanfoɔ sɛ wɔn ma metu mfa ma yɛ na wɔn bɛtu bɛba na wɔn tu no kwa koraa wɔn retu asɛe yɛ nsuo ɛresɛe yɛ nyapadeɛ a aka na mu wie a wɔasan de borɔ de ada yɛ ase. Ei! Mpanyimfoɔ nsɛm a wɔka biara, ɛyɛ a na ɛyɛ nokorɛ o. Sɛ woannya hwee amma w'ase a, yɛn nsa mmɔ no korɔno nsa nka ho. Papa, woannya hwee amma w'ase a, yɛmmɔ no korɔno nka ho. Wobɛfa m'agyapadeɛ na woasan abɛboro me asan aka ho. Ah, Abba, adɛn? Yɛ noa ne sɛe ɛna amene. Ghana moma yɛnhwɛ yie ɛmabunu yɛnhwɛ yie me deɛ daa meka obi bɛbusa sɛ ɛsei yɛnyɛ dɛ yi me deɛ mese nyɛ ntɔkwa me mese ɛnyɛ ntɔkwa moma yɛni na hɔ na wɔn a yɛne wɔn nam no yɛnhwɛ wɔn yie yenya y'abatoɔ. Sɛ yegya y'abatoɔ a, fi sɛ anidasoɔ bɛba de ama mmabunu. Yenyae abatoɔ, moma yenyae abatoɔ, yenyae amanyɔfoɔ a yɛde yɛn werɛ de ahyehyɛ wɔn muo no. Na wɔn no, wɔn mu no, wɔn anim sɛ wɔn nni ade papa bi ade ma yɛ. Fi sɛ wɔn wɔ ade papa de ma yɛ a, wɔn mma China ni a wɔn no firi ne kurom mɛtu y'agyapadeɛ. Ɛnsan mmɛboro yɛn nka ho, na ewia yɛasan akɔboro mo sia wɔ mo sika yi a wɔbɛfa adi akɔ yi. Yɛyɛ sɛ yɛkɔboro mo sia na aba abɛyɛ ka de ato hɔ de ama yɛn. Ah! Abibiman wɔ sum mu. Ghana man, yɛwɔ sum mu. Na momma no nyɛ ansa. Momma no nyɛ ansa. Wɔn yɛ nsɔle. Yɛnhwɛ hu sɛ yɛwɔ sum mu, sum mu na mpanyinfoɔ yi wɔn de yɛ korɔ. Sɛ yɛwɔ sika, yɛbɛtu sika no, wɔn de rekɔ wɔn man mu na wɔate kakra de ama yɛn sɛ yɛnyɛ nni. Yɛsan sɔre a, yɛasan akɔborɔ mmosea san firi wɔn hɔ. Enti wɔn a no yɛwɔ daakye ni. Yɛwɔ daakye. Mesrɛ mo, momma yɛn ani nna hɔ. Na sɛdeɛ ɔman no si mi keka korɔ no, wote hɔ nom a, ɛnyɛ w'adwene sɛ yɛwɔ daakye paba bi a mfasoɔ anaa anidasoɔ wɔ mu. Yɛnni daakye biara, ɛfiri sɛ wɔn a wɔbɛtu yɛn agyapadeɛ, yɛsan de wɔn ka. Yɛde wɔn ka, wɔabɛtu yɛn agyapadeɛ a ɛsom bo a ɛnte sɛ, yɛsan de wɔn ka, yɛreboro wɔn bosea. Mpanyinfoɔ wɔn te so wɔn ntua nwie yɛn nkyirimma koraa so ntumi ntua nwie sɛ yɛansesa yɛn adwene ne yɛn nhunu yɛn anamɔ tuo as ɔman yɛn tete yɛn mma bunu yɛn ma wɔn nimdeɛ na wɔn bɛtumi de atu wɔn deɛ na ama na aka wɔn anim wei yɛ adeɛ a yɛntumi nyɛ. Wei yɛ adeɛ a yɛntumi nyɛ. Na nimdeɛ no a yɛresua no, nimdeɛ no a yɛkɔ so a yɛresua yɛresua no, na mfasoɔ bɛn na ɛwɔ nimdeɛ no a yɛresua no so? Mebisa. Yɛsɔre na yɛsɛ yɛsua nimdeɛ, yɛbu fa so sua nimdeɛ, na sɛ agyapadeɛ a wɔyɛ man mu yɛsan kɔfrɛ afoforɔ sɛ wɔmmɛtu, na wɔbɛtu koraa na wɔtu no kakra de ama yɛ koraa no a, ka ɛnyɛ ya sɛ wɔsan bɛboro yɛn asan aka ho. Wɔn bɛboroyɛ asa ako abere a wɔbɛfa wɔn agyapadeɛ, firi sɛ wɔn wɔ kyidɔm no. Etuo no, ɛto no nya kyigyinafoɔ a, ɛna ɛtumi to, ɛto ma ɔpeafoɔ. Wɔn wɔ kyigyinafoɔ. Nti mesrɛ mo ma yɛn ani nna hɔ asɛm abunu. Me deɛ daa meka, me se, sɛ yɛma yɛn ani anna hɔnom a, yɛbɛkeka sɛ anifirafoɔ. Yɛbɛkeka sɛ anifirafoɔ. Na sɛdeɛ ɔdwontoni no kaeɛ no, ɔse, Hɛɛ! Nsukɔm bɛde mo wɔ berɛ a nsuo abu soɔ, na ɛkɔm bɛde mo wɔ aduane berɛ mu. Ghana, ɛkɔm bɛde yɛn wɔ berɛ a aduane abu soɔ. Nsukɔm nso bɛde yɛn wɔ berɛ a . Nsuo ho nyɛɛna ne nsuo abuo. Ɛyɛ asɛm a ɛmu wɔ du yie pa ara. Momma yɛn ani nna hɔ. Na amanyɔsɛm no rekum yɛn. Amanyɔsɛm no rekum yɛn. Sɛ anka yɛtumi agyae a, anka yɛbɛnya fawohodie. Sɛ yɛtumi atwe yɛn ho na yɛagyae, yɛbɛnya fawohodie. Menkasa abatoɔ nyɛ. amanyɔsɛm abatoɔ ɛfiri abɔdeɛ mfitiaseɛ, na yɛn mpanyimfoɔ yi a yɛsɛ wɔn nni yɛn anim yi deɛ, ah, adabra ka. Amanyɔsɛm na yɛde kyekyere ɔman, ahennie na yɛde kyekyere ɔman, nanso wei deɛ, yɛnhwɛ nano ɔda yi a Rwanda, nano ɔda yi a Rwanda, Rwanda, Paul Kagame, hwɛ papa no deɛ wɔreyɛ ɔman no, enti yɛn ani nhunu. Paul Kagame hwɛ deɛ wɔyɛ ɔman no enti yɛn ani nhunu bi. Ha! Yɛama amanyɔsɛm adidi yɛ tirim. Ɛnɛ babunu wotumi kasa kyerɛ babunu saa sɛ now amanyɔsɛm na adidi yɛ tirim. Na yɛnim sɛ yɛ fam bɔ no a yɛbɔ no sɛ yɛnim a ɛnka yɛatwe yɛn ho. Ɛyɛ amanyɔsɛm ti ne yɛbɔ fam no. Ɛfiri sɛ wɔn afa aduanfu no. Wɔn nso wɔn nsuro sekan na wɔn anso. Ah, obi a edidi wia ne werɛ fi asɛm yi. Edidi wia ne werɛ fi asɛm. Wɔn bɛkɔ so adi yɛ so saa. Wɔn bɛkɔ so, wɔn ne wɔn mma no, wɔn abusua no, ɛbɛkɔ so adi yɛ so. Mfaso a ɛbɛba yɛ so anase yɛ sɔre a yɛkɔto aba. Ɛyɛ awerɛhosɛm, mesrɛ, momma yɛn ani nna hɔ asɛm abunu. Na yɛnti nyina na yɛmpɛ daakye bi mfa ma yɛn ho. Yɛnti nyina na yɛmpɛ daakye mfa ma yɛn ho. Asomdwie nka wo. Asomdwie nka wo sɛ ɔba so a wɔ like ahyɛ page na ama obi so atie bi. Until then we will meet again. Shalom.